LCBN zohtu le ngaitu nan dihlak na kut kan tlaih hna. Mas ni hleili zanlei thong chimnak kan nei lai. Kan chim dingmi tlangtar hna cu Chin ramkulh Palawa ah India assam rifle an lut i meithal zung hram an puah. Mindat ah a si ralkap jet pahnih nih bom a thlak. Mandalay ramṭhen ah thilchuh le thilri laknak a tam chinchin. Pating sac nih dasi a zuarmi inn pawl hna cu an tlaihpiak hna caah dawr a fami pawl hna cu an khar hna timi tlangtar le a dang thong tlangtar cheukhat pawl ka rak chim lai. Thong chimnak lei kan lut hna lai. Pating sac nih dasi a zuarmi inn pawl hna cu an tlaihpiak hna caah dawr a fami pawl hna cu an khar hna timi tlangtar ka rak chim lai. ALD ramṭhen, Pating khua dasile dizir a zuarmi innte pawl hna cu SAC kuttang palik, meithet le sipin hna i bawm in March thla a zarh hninak khan i chawk in an zuarmi hna cu an lakpiak hna tiah theih a si. Laisen nan ngeih lo ahcun kan in lakpiak hna lai tiin an dawr pawl hna cu an khaipiak hna kong dawr ngeitu pakhat nih cun a chim theih a si. Laisen ngeih lo ahcun kan in tlaih hna lai tiah a kan ti. Dawr ah dasi cawk chin in inn pek ah kan zual. Laisen tuah kho ding dirhmun kan si lo. A hlan zong ah an rak ra i a hlu an rak kan hal bal fawn ko. Atu bal ahcun zulhphung a phunphun in an siam tiah dawr ngeitu pakhat nih cun a chim. March thla zarh hnih hnu in sac ralkap nih inn pek ah dasi le dizir zualnak nawl an pek ti hna lo tiah theih a si. Mandalay ramṭhen ah thil chuh le thilri laknak a tam chinchin timi tlangtar ka rak chim lai. Mandalay ramṭhen chungah hin March thla ni hleihnih ni nikhat chungah thil chuhnak voihnih a chuak. Thir fir ti hi a um lengmang nain sualnak a tuahmi hna cu tlaih khawh ti a um bal lo. Mandalay i a ummi Chianeta khua a ummi Do Mount Tedor cu March ni hleihnih zinglei suimilam paruk hrawngah khan an luh hnawh hna i an thil an chuh hna. Atu bantukin thir firnak a tuahtu hi minung pahnih an si i Nu pakhat cu meithal in a hmuah kong zong an chim theih si. Khua chungah cun cycle cung zongah thil chuh le lamlaipi zongah thil chuh hi a um lengmang. Atu hrawngah cun humhimnak caah hin mipi caah hin a har a harh khun hringhreng ko tiah an chim theih si. Mah a sin le hleihnih ṭhiam ah khan Amarahpura khua chung suimilam hleihnih hrawngah

Seoul Korea ah a ummi Ji-Jung-ji Strait i meithet zung ah thawngthanhnak lei aiawhtu ah Kayin hlasak thiam Nomah Tachowa cu an thim kong Korea cozah nih a thanhmi theih a si. Mah rian an khinhnak puaipi cu Masnitra Ji-Jung-ji meithet zung ah an tuah hi a si. Minister Ju Sung-hu nih riankhinhnak a tuah hi a si tiah theih a si. Chin ramkulh Palawa ah India assam raifal an lut i meithal zun hram puah timi tlangtar ka rak chim lai. Chin ramkulh Palawa peng Suilehwa khua Assam Rifle India ralkap minung hlenga hrawng hriamnam he an rak phan tiah theih a si. Mah chin hlei thum zinglei ah khan an luh hi a si. Meithal zong voi hra an puah kong theih a si. An tu an kalnak hi CDF Palawa battalion pahnih hmunhma pawng ah a si i Tutan SM Rifle an luh hi a voi hnihnak a si cang tiah an chim zong theih a si. CDF Palawa lutlai nih a chim dan ahcun SM Rifle nih ramri lungphun kan zoh lai tiah a ruang pek in Chinram lei ah hin voi hnihnak an luh a si cang. Ramri lungphun le sui le wa cu mengkhat hrawng aa hlat. Ke in cun suimilam cheukal a si. Mah cu a simi cu khua chung tiang an rak lut. City of Palawa cawlcanghdan an ngiat a si lai kan zumh. Mah bantukin an luh caan ahhin sac ralkap rallam an sial tawn ve. India le NUG i pehtlaihnak hi fianghlang deuh in theih kan duh ko tiah a chim theih a si. Tuan deuh kum zong ah khan Tidim peng ah an rak lut i minung pakhat zong an rak tlaih kong theih a si. Mindat ah sac ralkap Jeb pahnih nih bom a thlakmi tlangtar ka rak chim lai. Chin ramkulh Mindat ah SH ralkap Jeb pahnih nih March ni le hleithum zan suimilam khua hrawng ah khan a ruang um loin bom an thlak tiah theih a si. Bom a thlatu Jeb pahnih cu suimilam pahra ah khan Nepyitaw ah an ṭum. Bom an thlak bom an thlaknak kiangkap ah battalion zahnih le sum sarih le pali nih Ṭaya Hnisemama in voi kul hrawng ka an kah ruangah khuami hna cu zamṭim khamuang ah an hoihnak lei paoh ah an tli in zam hna tiah theih a si. SAC kuttang palik chungtel hna nih pa pakhat an tlaih i an hrem lio ah ralkap tupa a si i nawlnak an tuah hnu ah an thlah ṭhan timi tlangtar ka rak chim lai.

an tlaih i an hremmi an kalpi hi a si. An tlaihmi pa cu kha lai ah pali SAC, SAC bawi pakhat i a tupa a si caah a tlaitu hna nih an nawl hna i a inn ah an thlah ṭhan tiah theih a si. Pekung kahdohnak Asesio ralhrang lei in ralbawi itel in minung hleikua an chiah i minung paruk a nung in an tlaih hna pinah an hriamnam pawl zong an chuh khawh hna timi tlangtar ka rak chim lai.

zinglei suimilam phra le cheu hrawngah lamnaih tein kahdohnak a chuak. Pheikhung ah hrambunh in ummi asesi nih hriamngan in ka an rak bawmh hna caah harsa ngai in kahdohnak hi kan tuah. Mah ralhrang pawl hna cu mas ni hlei khat ni ah aa hliammi an tam cang caah zanlei suimilam panga hrawngah an zaam hna i asesi ralhrang minung paruk zong a nung in an tlaih hna tiah theih a si. Mah sin i hleihnih zinglei suimilam pakhat hrawngah ramtang lam pakhat ah pheikhung PDF i sentiri conghnak hmun le hnu ah kir i a zaammi sac ralhrang pawl cu an i ton ṭhan caah kaphnih karlak ah lamnaih tein kahdohnak a chuah i PKPDF pahnih ralkap chungtel pahnih an nunnak a liam tiah theih a si. March ni hleihnih ah hmunhma thianhhlimhnak an tuah i sac ralhrang le minung hleikua ruak le hriam hna tam taktak zong kan lak tiah PKPDF pahnih nih cun cathanh an chuah. An tlaihmi sac ralhrang minung paruk kong he pehtlai in a hlan i rak tuah tawnmi phung ning in

Khuate pawl ah a lutmi Asesua hrang pawl hna cu Muihinta khua le Muichikung khua karlak ah Ṭawṭimuai puai phu hna nih bom an puah hnu hna i Asesua hrang le minung pariat an thi tiah theih a si. Kum nga chungah a ngan bik a simi American South Korea raltuk cawnnak cu an uk cang. Ralkap training nan tuahmi hi raltuk sawmnak ah ka ruah lai tiah North Korea nih ralrin a chim hnu in South Korea le American ramhnih phuhfanh hna nih kum nga chungah a ngan bik a simi raltuknak training cu March ni hleithum ni ah an ot cang. North Korea nih a luancia thla ah khan vawleipi nih a khapmi hriamngan hneksaknak a tuah hnu in American South Korea nih raltuknak lei ah kap hnih ning in training fak deuh in an ngei i timhtuahnak an ngei tiah theih a si. Freedom Seal tiah auh a simi ralkap training cu na hra chungah an tuah lai i mah cu chungah cun North Korea leikap i a thlihran dan zong ngiatthlai a si lai nak kong theih a si. Mah hi reltuk cawnnak an a thlan ah hin North Korea ram caah biapi a simi inn pakhat tuk ningcang cu America nih a rak cawn sa cang. Atu reltuk cawnning hi North Korea nih luhhnawh in a doh tik hna ah i runvennak ding caah a si. North Korea nih cun nuclear le missile bomb hna hi keimah tein kaa khamnak ding caah a si tiah a chim theih a si. North Korea ralkap hna nih hin a ngeihmi hriamnam hi a tling ngaingai tiah Seoul khua i professor pakhat nih cun a chim. Phakan ah sangukbawi le pisotri chungtel minung pahnih cu an kah thah hna. Mah sinah khat singlei suimilam pahra le cheu hrawng ah Kanbalu peng Hikung khua Nakapaw sang ah sanguk bawi a simi Yaw Aung, Pi Saw Ṭhit, Ung Cian le Ṭhun Ngunt hna cu meithal in an kah hna caah an thi tiah theih a si. Sanguk bawi Yaw Aung hi a inn ah a ummi SGG 2H 2525 van motor a raangmi pakhat le kuttlaih phone pathum hna zong an lakpiak hna tiah theih a si.

Chawngcilawng dinhnak ah tangka a hal thawntu Khahmaya sangah sawmkua le pariat in Sergeant U Nga Poh cu tualchung mi thawng peknak in kan va fim tawl tiah Seoul Tiger Yangon Underground Force phu i rianngeitu pakhat nih Yangon Khatit media a chim. Nizaan ah kan fim tawl hi a si. Weekend lawng kan kah. Maka hrawng ah hin tangka a hal tawntu a si. Hramhram in uknak lak a si hnu hrim ah hin cun a tangka hal dan hi a zual chinchin. Tualchungmi hna tawng peknak in kan va fimtawl hi a si. Kanmah lei in ruah lo piin kan va kah caah amah lei in i runvennak caan zong a ngei lo tiah Seoul Track Force Yangkung Underwrong Force phu i rianngeitu pakhat nih cun Yangkung Khatet Media ah a chim. SAC Sergeant Ungapao Antha ahhin SAC ralkap pawl nih an ser chuahmi MP3 meithal zun pakhat, kuan bawm pahnih, kuan kuan sawmnga le kuan li zong an lak i Mipi ralkap lei in a hliammi um loin ṭha tein hnu ah an kir kho tiah theih a si. Ṭuangta peng electric sung i runvennak a lami SAC ralkap pawl hna cu kah an tawng. Salinci khua palik sakhan zongah luhhnawh in an kah hna caah palik pakhat a thi. Maniramchand Ṭawngta peng, Netsau khua a um mi electric cungah runvennak a la mi sac ralhrang pawl hna cu meithal in kah an tong tiah tualchungmi pakhat nih Thiangkung Khatit Media a chim. Mah sinah hleihnih zanlei suimilam panga hrawngah Ṭawngta peng nitlak lei Netsau khua a um mi electric cung cu humhimnak a la mi sac ralhrang hna cu kah an ton hi a si. Tawngta khuami hna nih bawmh dingin a rami sac mawṭaw hna zong bom an puah hnawh hna tiah theih a si. Natso khua electric cungah runvennak a lami sac ralhrang pawl hna cu an kah hna. Kahdohnak hi minit pakul chung hrawng a rau. Tawngta khua in bawmh dingin a rami sac mawṭaw zong bom in puah hnawh an tong. sac leiin a thimi zong an um. A thimi le aa hliammi zat tu cu fiang in theih a si rih lo tiah tualchungmi pakhat nih cun a chim. Mah bantuk ṭhiamṭhiam in Sakaram ṭhen Selinci peng, Selinci khua ah a ummi palik sakhan ah cu drawt in hriam ngan an thlak khawh hna caah palik pakhat a thi tiah Selinci Special Task Force SSTF sin in theih a si. Nizan mas na hleihnih zinglei suimilam pahra hrawngah mah palik sakhan chungah um hmun a khuarmi SAC ralkap le palik hna cu Silinji Special Task Force SSTF hna nih Shathu wa drawn in bomb an thlak hnawh hna hi a si. Palik pakhat a thi i aa hliammi an tam tiah theih a si. Mah bantuk ṭhiamṭhiam in nizan zanlei suimilam panga hrawngah khan Phowen tlang pawng ah ummi khuate hna ah sualnak ngei lo biapi hna cu a hrem hna pinah anthilri pawl zong a chut i Salinci khua palik sakhan ah a lut in aa dinmi sac ralhrang hna cu Salinci Special Task Force SSTF hna nih hriamngan in an kah hna caah SAC ralhrang lei in a thimi le a hliammi an tam tiah theih a si. Mah kahdohnak ah hin sac le ralhrang lei in an kah ve hna nain tualchung mipi vengtu ralkap lei in a hliammi um loin ṭha tein hnu ah an kir kho tiah theih a si. Monywa khua GTC sianginn hmaiah sentari a cawngmi sac ralhrang pawl hna cu kah an tong i minung panga an thi. Sakaram Champ Monywa khua GTC sianginn hmaiah Sentari a cangmi a fe siralh hrang hna cu kalhnawh in an kah hna caah minung panga an thi, tiah Area seven to one PDF Muhua phu i rianngeitu pakhat nih Kyangkung Khatet Media ah a chim. Mas na hlei thum chun suimilam hlei khat hrawngah Mungyua khua GTC sianginn hmaiah sentari a cawngmi sac ralhrang hna cu mipi vengtu ralkap puruk hna nih kalhnawh in an kah hna caah sac ralhrang leiin minung panga an thi tiah theih a si. Mungya TTC sianginn luhnak ah sentari a cangmi sac ralhrang pawl cu tualchung mipi ralkap phuruk hna nih meithal pali in mawtaw cungin an kah hna. Sentari a cangmi nih hin kap manh loin minung panga a hmun ah an thi colh tiah Area 71 PDF Mungya i rianngeitu pakhat nih cun a chim. Mah kahdohnak a tuahtu hi Area 71 PDF Mungya, One Local PDF Defense Force Burma, Independence Army, Run in Kachin People Force, Youth Revolution Attack Force le Mungyoa People Liberation Force phu hna i bawm in an tuahmi a si tiah theih a si. Chin Defence Force Campbellad nih kahdohnak kong he pehtlai in cathanh an chuah. Thonghni kul le thum mas na hlei khat ni ah Chin ramkulh Campbellad peng Chinrui khua um hmun a khuarmi SAC ralhrang pawl cu CDF Campbellad nih zinglei suimilam paruk in suimilam pasarih tiang vi khat Zinglei suimilam pasir le cheu in pahra le cheu tiang vikhat tiin vuihnih tiang luhhnawh in kan kah hna. Mah kahdohnak ah sac ralhrang lei in minung panga an thi i hliam a tuarmi zong an tam. Kanmah CDF campus lei in aa hliammi um loin ṭha tein hnu ah kan kir kho tiah an cathanh chung ahcun an langhter. SAC nih Singku peng chungah lut in thilri an hrawh, mino pahnih an thah hna. Mandalay ramṭhen Singku peng Tein khua SAC ralhrang pawl nih thilri an hrawh, cun khua mino pawl zong mei in an khangh hna i an thah hna tiah tualchungmi nih cun an chim. Mas na hleihnih zinglei sangah Tein khua SAC ralhrang pawl cu an lut i thilri an hrawh. Cu hnuah Tein khua le Cetuyue khua karlak i ummi Inṭekung khua ah innlo cheukhat hna cu an khangh hna i khuami minung pahnih zong an hnulei ah hri in an ṭem hna i an tuk an valh hna hnuah me in an khangh hna tiah theih a si. Cu pinah Maka pawng hrawnghrang ah bom an hmuh i Mepedum zongah rian a ṭuanmi hna zong cu bom nan hmuh chun a si ahcun tun hnu nan hmuh i sac lei ṭang sinah thawng Thanhnak nan tuah lo a si ahcun nan khua hi kan khangh dih lai tiah an tlerh khawnh hna tiah theih a si.
Hriamnam hmanmi tangka dollar sik million kar a si lai tiah British Prime Minister nih a chim timi tlangtar ka rak chim lai. Russia nih Ukraine raltuknak le China zuamcawhnak lehrulhnak ah tiin British Prime Minister Sunak nih a ra laimi kum hnih chungah raltuk hmanrua lei ca a i hman dingmi tangka cu dollar sik million tiang kar a si lai tiah a chim. Tu bantukin kar a simi hi British ramdang lei le venhimnak phunglam hna caah thlennawnnak a si, thlennawnnak ngaingai a si nain mah zat hi ralkap ralkap lei halmi nakin a tlawm deuh rih lai tiah a chim. Majora peng ah a sishu ralhrang pawl bom puah hnu hna ca minung pariat an thih hnu in mipi minung pariatnak tlawm lo cu a sishu ralhrang pawl nih tlaih in an thah hna timi tlangtar ka rak chim lai. Mandalay ramṭhen Majora peng Moihinta khua le

Turkey muipuai hna le CDM ralkap hna nih hmanhmi bomb ah an rak phak caah bomb an puah hnu hna i minung pariat an thi i a hliammi zong an tam. Mah a si cu ralhrang pawl cu tuni March ni le hleihnih ni ah ralkap thazaang an rak chap hna pinah hriamnam pawl zong an rak chap hna. Tha a tongmi mipi ruak pawl zong kan la kho rih lo. Kan theih khawh tawh ahcun minung pariat an si tiah kan theih nain a hmaan ning te ahcun minung hlei khat hrawng an si lai. Ral a zaammi zong hi a thong reng lo an si hna i

Sachin Phungki sianginn le Rogerlin sizungpi ah an thlawpbul hna tiah theih a si. Kan thawng chimnak cu mah vial in ka ngol rih lai. LCBN zohtu le ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Nan dihlak chun ṭha mong ṭha u.